Il-Madonna f'Dar Rivellina mill-ġabra ta' novelli Qed nistennik nieżla max-xita ta' Pierre J. Mela. Kien iltaqa' magħha fil-Hungry Dog fil-qalba ta' Moska, fejn sal-ħdax u nofs ta' billejl in-nisa jlegelgu li jridu b'xejn. It-tnejn inzertaw mal-bar, hi b'hanky panky u hu b'vodka martini. L-ewwel raw it-tazzi. Imbagħad ħarsu lejn xulxin u ntebħu li bħal speċi kienu wieħedhom. U tiskanta kif anke fl-inġezzar ta' Moska kelma ġib l-oħra. U l-għada filgħodu, staġi ftit għax huwa ħereġ mill-appartiment daqs nitfa tagħha, Evelina tagħtu xifhem illi xtaqet jerġgħu jiltaqgħu. U reġgħu. U sitt xhur wara kienet miegħu, f'dar li ħallit lunantu, fraħan żgħir, f'pajjiż daqs nitfa' bejn Sqallija u l-Libja. Rosa, ta' qoddim tagħhom li kienet qarben lin nisa xjuħ, qalet li biex sab mara kellu jixtriha. Oħrajn elaboraw ftit iżjed u qalu li xtraha minn fuq l-internet. U kien hemm min kien jitbissem x'ħin jarahom. Bħallikieku kellhom xi ħaġa taċ-ċajt, m'għandniex xi ngħidu, xi qassisin u dawk midħla ftit iżjed tagħhom kienu jħarsu lejhom qishom qed jaraw lil Iskarjota b'kaxxa ħobli f'idu. Għax, ovvja, dawn kienu qed jgħixu fid-dnub. U mhux talli qed jagħmlu s-sess qabel iż-żwieġ imma talli qed jirregolarizzaw l-irregolari. Għax qed jgħixu qishom miżżewġin. Anke hemm tal-grocer Marelli, ġieli jmorru flimkien biex jixtru l-butir. U allura kienu jagħtuhom dik il-ħarsa. Tal-affrilhom għax bħal kieku ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Kienu kuntenti. Qiegħdu ħsib id-dar, żejjen, issaqq il-buganvilla, toqtol id-dubbin u dur bir-rota, u mixxu għal dar mid-dar għax-xogħol. Qatt ma kienu tkellmu wisq dwar ir-reliġjon, dwar l-affarijiet ovvi, tipo dik temmar, dik knisja, jew ftit biżbriex bħal meta fil-bidu neħħiet poster tal-aħħar ċena mill-kċina għax ma kienx taqbel mad-dekor u qabel magħha waqt li għafasha miegħu. U kien kattolku. Tammet, għamilet qarbina u l-griżma. Imma billi Evelina qatt ma semmitlu quddies u affarijiet bħal dawn ma rridx qajjimhom hu. Sakemm darba, s-Sibt filgħodu, waqt li Evelina kienet qed iddur bir-rota, ġabulhom il-Madonna. Qed ġibnilkom il-Madonna, qaltlu l-ġara hekk kif fetħilha l-bieb. Kienu jġarruha mar-raħal kollu. Jibdew minn tarf u kull dar tagħtiha lil taħdeha, sakemm il-Madonna tasal fit-tarf l-ieħor. U f'kull dar tagħmillek jumejn. Il-biċċa l-kbira fil-kċina tlaqqat ma' wiċċa żejt mit-taġin taċ-ċips jew fis-salott ħdejn is-Super One. X'seta' jagħmel? Jgħidilha li ma jridhiex għax ma taqbilx mad-degor li għażlet Evelina? Jirrifjuta lill-Madonna? Mhux lilha jitlob kull darba li jkun fil-waiting room tat-tabib weġa' xi mkien u issa jirrifjuta? Imma tarax. Daħħalha, poġġieha fuq il-mejda tal-kċina u kompla jaqta' d-dwiefer ta' saqajh. Imbagħad daħlet Evelina. What the hell is that? Xi di ta' tkun Evelina hi? That's the Madonna. And what is the Madonna doing in our kitchen? U għal xejn spiegala x'kien il-ħsieb. Għal xejn ipprova jurija li hemm min qattaħajtu medi f'dawn l-affarijiet. Evelina qabdet il-Madonna u poġġita taħt it-taraġ, b'tali mod illi biex tara trid titbaxxa iżek diħel taħt trak. Ed il-Madonna can stay here for these two days. U għamel kif jagħmel dejjem. Għala ħalqu. Għax l-argumenti żejda jdejquh. Imma dakinhar flaxija, fid-dar blisem innan, bdew jiġru affarijiet strambi. Ibda biex inqata' d-dawl. Unqata tagħhom biss. U man li provajtella s-salvavita, sparat minna leħħanar li għal ftit ma xwitlu xidu. Kien tard wisq għal Ġużi l-electrician u allura qatgħu għalli dak il-lejl jinġabru kmieni. U bix-xemgħa tinħall ftit ftit fuq kull naħa tal-queen size, imtedd u ċassa lejn is-saqaf u lejn id-dellijiet strambi li kienu qed jiffurmaw quddiem għajnejh. U f'nofshom beda jiżviluppa wieħed kbir, forma ta' vleġġa. Anzi, iżjed kważi siġra tal-Milied. Le, Beda jidher ċar kristall. Mara. Bil-velu. Il-Madonna. Ta' taħt it-taraġ. U beda l-ħolm ikraħ. In-nar tal-infern, it-twerżieq, il-ktajjen, il-krib, ix-xjaten u x'nafjen. L-għada, xħin Evelina daħlet mid-dawra bil-mountain bike, sabet tilqaha fuq is-sottospekju l-istatwa tal-Madonna. What the fuck is this? Dakinhar l-ewwel darba tlemu bil-kbir.